Salam älik mähriban watanaşlar. Sagaman oturanmysyňyz? Altyn asyr Türkmenistan tele ýaýlymy öz işini Garaşsyz Diýarym gepleşiginiň nobatdaky sany bilen dowam edýär. Ýurdumyz berkarar ilimiz bagtyýar. Bagtyýarlygyň goýnunda ýaşaýan türkmen halky bu gün uly yhlas bilen, söýgi bilen täze iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny garşy aldy. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýemizde biziň döwletli Diýarymyzda agzybirligiň, jebisligiň, höküm sürýänligi biziň her birimizi buýsandyrýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda alnyp barylýan işleriň, elbetde, bu günki günde türkmen halkynyň bir agzybir bolmagy, jebis bolmagy bilen bir hatarda, ýurdumyzdan daşary biziň bir doganlyk, dostluk ýurtlarymyzyňam agzybir bolmagy, dostlaşmagy üçin uly işleri durmuşa geçirdi. Ynha, bu günki günde bolsa peder ýoluny dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyz, ýurt Baştutanymyz, Ýurdumyzyň ösmegi üçin, ýurdumyzda agzybirligiň, jebisligiň höküm sürmegi üçin birnäçe işleri durmuşa geçirýär. Ynha, ýurdumyzda alnyp barylýan her bir iş biziň ýurdumyzyň ösmegi üçin, ynsanlaryň, raýatlaryň bir bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin, olaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hasam ýokary bolmagy üçin gönükdirilendir. Mähriban watandaşlar, na, şeýle uly ösüşlere sary öňe alyp barýan, Ýurdumyzy bedew wady bilen ösdürmekde uly işleri durmuşa geçirýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyz hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, bagtyýarlyga beslenen belent başlarynyň aman, ýollarynyň rowan bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Size bolsa eziz telegörüjiler, ynsan üçin esasy zatlaryň biri bolan jan saglygyny arzuw edýäs, goý siziň maksatlaryňyz myrat bolsun. Mähriban telegörüjiler na. Şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz Garaşsyz Diýarym gepleşigimizi ýurdumyzyň bir baýry ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Türkmen oba hojalyk uniwersitetinden taýýarlamagy makul bildik. Iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly mynasybetli ýurdumyzyň bir ýokary okuw mekdeplerinde, jemgyýetçilik guramalaryna, edara-kärhanalarynda bir aýdym-sazly, dabaralar geçirilýän, ha, ýaňy belleýşimiz ýaly, Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde-de şeýle duşuşyklaryň biri geçirildi. Elbetde, bu duşuşykda bir aýdym-sazly dabarada birnäçe professor-mugallymlar çykyş etdiler, özleriniň bir buýsançly gürrüňdeşlikleri bilen ýurdumyzda ýetilen üstünlikler barada, öňlerine goýan maksatlar barada, ine, şolar dogrusynda bizem eziz telegörüjiler gepleşigimiziň şu sanynda söhbetli görnüşler ýazga geçirip,

Eziz telegörüjiler biz gepleşigimizi söhbetdeş arkaly dowam edýäs. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Mallaçylyk kafedrasynyň müdiri Saparmyrat Annamuhammedow. Saparmyrat mollym biz sizi ilki bilenä şu täze iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly bilen tüýs ýürekden gutlaýas. Elbetde biziň döwletli diýarymyzda indi däbe öwrüli her ýylymyzyň bir atlandyrylmagy, onuň şygarynyň bir ýylymyza görä bir atlandyrylmagy biziň her birimizi buýsandyrýar, begendirýär. Ynha, bu iki müň ýigrimi bäşinji ýylymyzam Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan edildi. Ynha, şu ýylymyzyň ady mynasybetli hem ýurdumyzyň ähli ýerlerinde, jemgyýetçilik guramalarda bir dabaraly duşuşyklar geçirilýär. Ynha, siziň hem öz ýokary okuw mekdebiňizde şu ýylyň şygary mynasybetli ine aýdym-sazly, Dabara geçirildi. Elbetde, bu dabarada birnäçe mugallymlar, professorlar çykyş etdiler. Ýurdumyzda bir iki müň ýigrimi dördünji Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylymyzda alnyp barylan işler, ýetilen üstünlikler, ynha, bu täze iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly mynasybetli şu ýylyň dowamynda ediljek işler, öňümizde goýlan maksatlar dogrusynda-da buýsançly söhbetler boldy. Elbetde ene şu dabara özüňizem gatnaşdyňyz. Indi söhbetimizi şolar dogrusynda dowam etsek. Görşümiz ýaly, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy diýip atlandyrylan ýylymyzyň bir uly-uly üstünliklere beslenip geçmegi her bir türkmenistanlyny begendirýär, buýsandyrýar. Çünki eziz Diýarymyzda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, taryhy döwrümizde, Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň eziz Watanymyzy gülledip ösdürmek babatyndaky öňe süren maksatnamalaýyn işleri peder ýolunda üstünlikli dowam edýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen uly-uly üstünliklere ýetilýär. Ine, hemmämiz bir türkmen halkymyz bir agzybirlikde, jebislikde, asuda Watanymyzda, Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna gadam basdyk. Türkmen halkymyzda bir bir öňden gelýän, gadymdan gelýän däp-dessurlar, bir halkyň erk-islegini öwrenmek, ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Agrar partiýasy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasy, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygy, Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi, Türkmenistanyň Magtymguly Adyndaky Ýaşlar guramasy Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, umuman, ýurdumyzda Ýaşulular Geňeşi, ähli ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary bir halkyň erk-islegini, arzuwyny öwrenip hem-de şu türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany atly goşgusyndan ugur alypdyr hem-de iki müň ýigrimi bäşinji ýyly bütin dünýäde iň iri halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu Türkmenistanyň başlangyjy bilen iki müň ýigrimi bäşinji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip atlandyrylmagyndan ugur alnyp şu ýurdumyzda hem şu iki müň ýigrimi bäşinji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip atlandyryldy. Elbetde, bu örän buýsandyryjy, guwandyryjy, çünki şu iki müň ýigrimi bäşinji ýylda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan diýarymyzyň otuz ýyl bolýandygyny aýratyn belläp geçmeli. Elbetde, hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllygy babatynda söhbet açylanda, Bu günki gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz bütin dünýäde iň iri halkara guramasy bolan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy bilen, onuň düzüm guramalary bilen, agentlikleri bilen, institutlary bilen işjeň hyzmatdaşlyklary saklaýar. Aýratyn biz uly buýsanç bilen bellemeli, türkmen halkymyzda nesilden-nesle geçip gelýän bir Asylly däplerimiziň biri parahat durmuş isleýär. Her bir halkymyz hemişe parahat durmuşy, abadan durmuşy, hawa, agzybirligi arzuw edip gelýän halk. Bu babatynda Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň türkmen halk köpçüligine gowuşýan kitaplarynda-da ýer sargasy bolup geçýär. Şeýle hem ine, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy diýip atlandyrylan ýylymyzda akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygyny döwlet derejesinde hem-de halkara derejesinde bellenildi. Elbetde, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň hem goşgularynda, şygyrlarynda, döredijiliginde parahatçylyga, abadançylyga, agzybirlige, ösüşe bir aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň Berkarar döwlet islärin diýen şeýle arzuwlary şu günki gün taryhy döwrümizde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýetilendigini biz uly buýsanç bilen belleýäs. Sapar Magtymguly elbetde Magtymgulyň ýene-de bir şygryny şu ýerde agzybirlik, jebislik diýemizde, Bir suprada taýýar kylynsa aşlar, Göteriler ol ykbaly türkmeniň diýen Häzirki biziň şu iki müň ýigrimi bäşinji ýylymyzam şu Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip atlandyrylmagy ýene bir ýola Magtymguly Pyragynyň bir özüniň garaşan ýurdy, garaşan eýýamy, garaşan ýyllary, günleriniň gelendigini ýene bir gezek subut edýär. Sebäp diýeňde şu Türkmenistan diýarymyz, ata Watanymyz dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekde bir uly işleri alyp barýar. Diňe bir öz ýurdumyz Türkmenistan, ata Watanymyzda däl-de, eýsem, doganlyk-dostluk ýurtlarynyňam dostlaşmagyny, agzybir ýaşamagyny, jebis bolmagyny bir arzuwlaýar hemem şony Gahryman Arkadagymyz her bir çykyşynda ündeýär. Elbetde, bu zatlaryň aňyrsynda-da ýene bir ýola Türkmenistan Diýarymyzyň şu çykyş etmegi, ine, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda-da şu Türkmenistanyň bir teklibi bilen şu bütin dünýäde Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmegi bir teklip etmeginiň özem eýýäm biziň ýurdumyzyň diňe bir Türkmenistanda däl-de, ähli ýurtlarda şu agzybirlige çagyrýar, dostluga, doganlyga çagyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýetmiş sekizinji sessiýasynyň altmyş üçünji plenar mejlisinde şu Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzyň başlangyçlary bilen öňe sürlen iki müň ýigrimi bäşinji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip atlandyrmak babatyndaky teklibi Gollanylandygy babatynda ine Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy diýip atlandyrylan ýylymyzda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda ýokary derejede guramaçylykly geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Gahryman Arkadagymyz bütin türkmen halkymyza buşlapdy. Elbetde, munuň özi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan diýarymyzyň Bütin dünýäde parahatçylyk söýüjilik syýasaty ösdürýän hem-de ornaşdyrýan döwlet hökmünde hem abraýyny has ýokary derejelere çykarýar. Ine, ýaňky siziň belleýşiňiz ýaly, ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz iň bir maşgala ojagyny alamyzda hem özleriniň ogullaryny, gyzlaryny hemişe bir agzybir bolmaga çagyran, oňşukly ýaşamaga çagyran, hawa, bir abadan durmuşy, parahat durmuşy ündäp gelen halk. Çünki, ine, Gahryman Arkadagymyzyň şeýle ajaýyp eserleri bar. Parahatçylyk sazy, Dostluk, doganlyk sazy atly kitaby bar. Jan Watanym, Türkmenistan kitaby bar. Ýaşasyn parahat durmuş atly goşgusy, Türkmenistan, parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany atly goşgusy, şularyň ählisini alanyňda hem, edil adyndan belli bolşy ýaly, bütin dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň bir höküm sürmegine aýratyn üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasy. Elbetde, parahatçylyk baýarynda ösüş bar, ösüş baýarynda agzybirlik bar. Elbetde, şol ösüşleriň netijesi bolsa adamlaryň bir parahat ýaşamagyna, abadan ýaşamagyna, eşretli durmuşyna, bir bagtyýar durmuşyna gönükdirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň, peder ýoluny dowam edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir ýolbaşçylygynda ana ýurdumyzda şu agzybirligiň, dostlugyň, doganlygyň höküm sürmegi bilen bir hatarda biziň şu milli gymmatlyklarymyzy bir gorap saklamakda, ony dünýä ýaýmakda, şeýle-de geçmişimizdäki beýik şahsyýetlerimizi bir sylag-hormat etmekde, ony ýaşlarymyzyň bir bilmegi, şol asyl durky bilen biziň ýaşlarymyza şu gymmatlyklarymyzy geçirmekde-de uly işler alnyp barylýar. Ynha, Gahryman Arkadagymyzyň şu Iki müň ýigrimi dördünji Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylymyzda Hakyda göwher atly kitabynyň çap bolup elimize gowuşmagy, şeýle-de ine, täze ýylyň öňüsyrasynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyňam bize Magtymguly, dünýäniň akyllary diýen kitabynyň elimize gelip gowuşmagy, elbetde, bu zatlaryň ählisi biziň şu ýurdumyzda bir alnyp barylýan işleriň uludygy bilen bir hatarda biziň şu milliligimize, taryhymyza, türkmeniň edim-gylymyna bir goýulýan hormatyň uludygyny, şol bir sanda-da türkmen halky, ýaňy siziň özüňizem belläp geçdiňiz, şu nobatdaky Halk Maslahatynda-da bir ýaşululary, enelerimizi, bütin ýurdumyzyň bir tapawutlanan işgärleriniň birnäçesiniň gatnaşmagynda şu Maslahatyň geçirilmegi, umuman, türkmen halky bir agzybirlikde, Maslahatly biçilen don gysga bolmaz diýýär-dä. Elbetde, şol maslahat edip, her bir başyna baran işiniň şowly bolmagy, ýurdumyzda bir agzybirli saklamakda, ýurdumyzyň abadan ösüşini alyp barmakda bir döwlet tarapyndan, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir döredýän şertleriniň, bir alyp barýan işleriniň uludygy barada-da şu ýerde bir buýsanç bilen söhbetimizi dowam etsek. Iki müň ýigrimi dördünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtym bolup Pyragy diýip atlandyrylan ýylymyz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ýyllaryň biri boldy. Sebäbi bütin ýylyň dowamynda her bir güni, her bir hepdesi, her bir aýy bir taryhy wakalara beslendi. Aýratynam akyldar şahyrymyz Magtym bolup Pyragynyň ömri hem-de döredijiligi bilen baglanyşykly ýene-de bir uly taryhy waka, iki müň ýigrimi dördünji ýylda Halkara Türksoý guramasy tarapyndan Änew şäheri Türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip yglan edildi. Onuň bilen baglanyşykly geçirilen döwlet derejesindäki, halkara derejesindäki çäreler ýurdumyzyň şan-şöhratyny dünýä doldurdy. Çünki bütin ýylyň dowamynda, türkmen halkynyň bir söýgüli şahyry, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly, öňdengörüjilikli syýasaty bilen bir bütin dünýä doldy. Dünýä halklary akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen içgin tanyşdylar. Elbetde, şunuň bilen baglanyşykly kitabyň halk köpçüligine gowuşmaly, umuman, A kitap diýlende bir her bir türkmen maşgalasynda ösüp gelýän oglan gyzlary her bir ene ata özüniň ogly bolsun gyzy bolsun agtygy bolsun çowlugy bolsun hemişe kitap okamaklygy öwredip gelen halk kitaba bir aýratyn hormat goýup gelen halk bu babatynda kitap okamak babatynda kitaba hormat goýmak babatynda Örän gymmatly nakyllar bar, örän gymmatly rowaýatlar bar. Kitap okaýan dünýäni görer, kitap okamaýan görýänini görer diýýär. Şeýle ajaýyp nakyllar. Ýa bolmasa kitap geçeni, geljegi öwretýän dana diýýär. Kitap iň okujynyň ýakyn dosty, seni Azaşdyrmaýan, dogry ýoldan alyp gidýän dost diýip aýdylýar. Görýäňmi, şeýle ajaýyp nakyllar islendik diýeli çagalar bagyna gatnaýan çagalar bolsun, orta hünär okuw mekdepleri bolsun ýa ýokary okuw mekdepleri bolsun, örän terbiýeleýji täsir edýän nakyllar bolup durýar. Elbetde, şu taryhy döwrümizde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe-de Her bir bilim ojaklarynyň we kitaphanalary bir ýagty, arassa, bir okamak üçin bir giň mümkinçilikler döredilen, gyş paslynda ýyljak, tomus paslynda salkyn, ýörite okalgalaryň bolmagy, olaryň kitap hazynasynyň yzygiderli baýlaşdyrylmagy hem-de şonuň bilen bir hatarda her bir ylym-bilim ojaklarynda elektron kitaphanalaryň hereket edýändigini biz uly buýsanç bilen belläp geçýäs. Elbetde, şonuň bilen bir hatarda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde hem-de Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýhasyndan gurlan Akylly şäher konsepsiýasyndan ugur alyp gurlan Geljegiň şäheri bolan Arkadag şäherindäki kitaphana, welaýat merkezi şäherlerimizdäki kitaphanalar, etraplarymyz, obalarymyzdaky kitaphanalaryň kitap hazynasy yzygiderli berkidilýär, baýlaşdyrylýar. Sebäbi. bilim bilen, ylym bilen meşgullanýan adam, şeýle hem islendik kärde zähmet çekýän adamlary bir gyzyklandyrýan ugurlar boýunça kitap okamaklyga giň mümkinçilikler açylýar. Kitap okap, dünýäniň iň çuň gatlaklaryna, dünýäniň iň gizlinliklerine, taryhda gazanan üstünliklerini öwrenmek bolýar. Elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň Şu hakyda göwher atly kitabynyňam hem türkmen dilinde, hem iňlis dilinde çap edilmegem bir ýene muň aýratynlygyny açyp görkezýär. Sebäbi bütin dünýäde öňe sürülýän dilleriň biri hem iňlis dili. A biziň şu taryhy döwrümizde hem ýaşlara bir döwrebap, kämil bilim bermekde daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwrenmek babatynda bir konsepsiýanyň hereket etýändigini belläp geçmeli. Şu günki gün Iňlis dili, rus dili okatmaklyk hem ýola goýlan. Elbetde, ýaňky kitap hakda ýene dolanyp gelsek, Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwheri atly kitabynyň adyndanam ol eýýäm okyjyda bir uly täsir galdyrýan sözler, hakyda sözüniň özüni alaňda-da, göwher sözüniň özüni alaňda-da, elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwheri atly kitabynyň Birinji baby Taryha syýahat diýip atlandyrylýar. Elbetde, geçmişi bolmadygyň geljegi bolmaz diýilýär, ýa bolmasa könesi bolmadygyň täzesi bolmaz diýilýär. Gahryman Arkadagymyzyň bu ajaýyp eserinde taryha, geçmişde ata-babalarymyzyň gazanan üstünliklerine, şalaryň, soltanlaryň, hanlaryň gazanan üstünliklerine, olaryň. şol döwürlerde bir gazanan diýeli ekerançylyk babatynda, maldarçylyk babatynda ýa bir bina galdyrmak babatyndaky tejribeleri giňden beýan edilýär. Elbetde, öz halkyň taryhyny bilmek örän buýsançly. Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwher atly kitabynyň şeýle baý maglumatlara baýlygy, Ýurdumyzda bir iň bir gadymy ojaklar bar. Gadymy Nusaý babatynda-da alamyzda-da, ýa gadymy Änew medeniýeti babatynda söhbet açamyzda-da, ýa bolmasa gadymy Köneürgenç, gadymy Amul, gadymy Dehistan, bularyň ählisinde ata-babalarymyz ähli ugurlarda türkmen halkymyza mahsus bolan millilik bilen taryha bir yz goýupdyrlar. Elbetde, bütin dünýäde her bir halky tanajak bolunanda şol döwletiň halklarynyň taryhda gazanan üstünliklerini öwrenmek, şol halklaryň medeniýetini öwrenmek, şol halklaryň edim-gylymyny öwrenmek, milli eşiklerini ýa bolmasa tagam taýýarlaýyş ugurlaryny ýa bolmasa dünýä medeniýetine goşan milli gymmatlyklary bilen tanalýar. Ine şu ýerde biz aýratyn bir uly buýsanç bilen belläp geçmeli, behişdi ahalteke atlarymyz bir wepalylykda bir aýratyn tapawutlanýan türkmen alabaýlarymyz, ýaz ýüňünden bir gymmatlygymyz bolan halylar taýýarlanýan saryja goýunlarymyz, ýa bolmasa türkmen tazylary, ýa bolmasa çalyny içeniňde bir gaňşyragyňy tütedýän diýip aýdylýar. Bir türkmen arwana düýelerimiz, bularyň ählisi şu toprakda ösdürilip ýetişdirilip, ellekileşdirilip bir milli gymmatlygymyza öwrülip giden. Elbetde bularyň ählisini öwrenmek babatynda bütin dünýä halklary gyzyklanýar. Behişdi bedewlerimiz, ahalteke atlarymyzyň taryhda gazanan üstünlikleri, Olaryň owadanlygy, ýyndamlygy, öz eýesine wepalylygy, bular babatynda Gahryman Arkadagymyzyň behişdi bedewlerimize bagyşlap ýazan kitaplarynda örän gymmatly maglumatlar berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwher atly kitabynyň ikinji bölümi Ruhy miras diýip atlandyrylýar. Elbetde, ýaňky belleýşimiz ýaly, milliligiňi bilmek, milli mirasyňy bilmek, milli medeniýetleňi bilmegem iň bir Wajyp işleriň biri. Gahryman Arkadagymyzyň şeýle ajaýyp kitaby bu günki gün okap bilim alýan ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde hem örän gymmatly eserler bolup durýar. Elbetde-na, Saparmyrat mugallym ynha şu mahal bir Gahryman Arkadagymyzyň Hakyda göwher atly kitabynyň ähmiýeti barada buýsanç bilen belläp geçeňizde, ine şu ýyllarymyzyň özüniň bir zyýada gelmegi, her ýylyňam bir özüniň bir owadan atlandyrylmagy mynasybetli bir siziň ýokary okuw mekdebiňizde aýdym-sazly dabara geçirildi. Şol dabarada çykyş edenler ine, geçen iki müň ýigrimi dördünji ýylymyz Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylymyzyň bir ahyrlap barýan günlerinde biziň şu Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň türkmen halkyna peşgeş beren Magtymguly, dünýäniň akyldary atly kitabynyň bir gelip gowuşmagy, şol kitabyň bir ähmiýeti barada, Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygy mynasybetli ýylyň dowamynda alnyp barlan işleriň ähmiýeti barada, şol kitabyň many-mazmuny barada bir buýsanç bilen çykyş etdiler. Elbetde, bu zatlaryň ählisi şu ýurdumyzda, ýagny siziň özüňiziň hem belleýşiňiz ýaly, Kitap okamagy, şu kitapdaky bir ýazylan maglumatlary anyk, takyk şol ýaşlara düşündirmekde, ýaşlaryň alýan bilimleri bilen bir hatarda şol Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir peşgeş eden kitaplary bilen sazlaşykly siziň öz sapaklaryňyzy alyp barmagyňyz bir tarapdan ýaşlarymyzyň bir Döwrebap bilim almagy, beýleki bir tarapdanam, ýaňky özüňiziň belleýşiňiz ýaly, biziň taryhymyzy bilmek, milli gymmatlyklarymyza hormat goýmak, şol milli gymmatlyklarymyzy öwrenmek, şol milli gymmatlyklarymyza, taryhymyza, biziň şu ýurdumyzda alnyp barylýan özleri üçin döredilen şertlere bolan buýsançlarynyň, söýgüleriniň hasam artmagynda tutýan orny uly bolup durýar. Ýurdumyzda iň bir baýry hem-de abraýly ýokary okuw mekdeplerimiziň biri bolan Türkmen oba hojalyk uniwersitetimiziň uly mejlisler zalynda alymlaryň, professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip atlandyrylmagy mynasybetli bir aýdym-sazly dabara geçirildi. Şu aýdym-sazly dabarada hem çykyş eden kärdeşlerimiz, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň belent münberlerden eden taryhy çykyşlarynyň ähmiýeti dogrusynda, Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň kitaplarynyň ähmiýeti dogrusynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzyň, bütin dünýäde öňe sürýän teklipleri, onuň gollanyşy hakynda bir örän gyzykly çykyşlar boldy. Elbetde, şol gyzykly çykyşlar bolsa talyp ýaşlar üçin hem, hem-de mugallymlar üçin hem bir ýatda galyjy bolýar. Çünki iki müň ýigrimi bäşinji ýylymyzda ýaňky belläp geçişimiz ýaly, hemişelik Bitaraplygymyza eýe bolanlygymyzyň bir otuz ýyllygynyň Bellenilýän ýyly eýýäm, muň özem ýaňky belleýşimiz ýaly iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda bu babatynda halkara derejesinde maslahatlar, forumlar, sergiler, duşuşyklar birnäçe döwlet derejesinde hem-de halkara derejesinde geçirmeklik göz öňünde tutulan. Elbetde. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň şu iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň bu howasynda durkak ýene bir täze kitabynyň bir halk köpçüligine gowuşmagy, Magtymguly, dünýäniň akyldary atly kitabynyň halk köpçüligine gowuşmagy bütin türkmen halkymyzy hem buýsandyrdy, hem begendirdi. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir şu Täze ýyl mynasybetli bir ajaýyp sowgady boldy. Elbetde, ýaňky belleýşimiz ýaly, kitaplaryň gadyr-gymmatyna, bir sözüň güýjüne, kelamyň güýjüne, sözüň gudratyna bir aýratyn hormat goýýan halk hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Magtymguly, dünýäniň akyllary atly kitabynda geçen ýylymyzda, Iki müň ýigrimi dördünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtym ol Pyragy diýip atlandyrylan ýylymyzda ýetilen sepgitlere bagyşlanan. Elbetde, şol ýetilýän sepgitleri bir ak lise geçirmek, ol geljekki nesiller üçin örän gymmatlyk bolup durýar. Bütin dünýäde iň gymmatly zat ýazuw hasaplanýar. Ýazmak, yz galdyrmak, elbetde, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, Şu ajaýyp eseri Magtymguly dünýäniň akyldary atly kitaby şo ýylymyzyň taryhyna girip galýar. Elbetde, ýaňky belleýşimiz ýaly, ýurdumyzda hereket edýän kitaphanalaryň iň gözel ýerlerini hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Ýaşlar Watanyň daýanjy, Änew müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet,

Alym Gahryman Arkadagymyzyň peder ýoluny üstünlikli dowam edýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, bütin türkmen halkyny tüýs ýürekden gutlaýan. Goý, iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylymyzyň her bir pudakda gazanylýan üstünlikleri üstünliklere beslensin! Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygyna eýe bolmagynyň otuz ýyllygynda bellenilýän

Biziň her birimiz üçin, her bir maşgala üçin, her bir ulgamda alnyp barylýan işler üçin bir agzybirlikli, bir üstünlikli ýyllaryň biri bolsun. Elbetde-ne, bu günki günde ýaşlara döwrebap bilim bermekde, ýaňy özüňiziň belleýşiňiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bir halkymyza peşgeş eden kitaplary bilen bir utgaşykly bir sapaklaryňyzy alyp barmagyňyz, olaryň bir Ýurdumyzda her bir ýetilen sepgitleri, alnyp barlan işleri gyzgyny bilen bilmekleri, olaryň şol kitaplara bolan söýgüsini hasam artdyrmakda, siziň hem alyp barýan işiňizde mundan hem beýläk rowaçlyklaryň, üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Şu günki bir söhbetdeşligimize gatnaşyp, beren täsirli gürrüňleriňiz üçinem sagbolsun aýdýas.

biri-biri bilen sazlaşykly, ýokary derejede alnyp barylýar. Bu işleriň aňyrsynda, ilkinji nobatda, mähriban halkymyzyň abadan, bolelin ýaşaýşyny, erkana durmuşyny üpjün etmeklige gönükdirilen maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Hususanam aýdylanda, her bir alnyp barylýan işlerde ilkinji nobatda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy Türkmenistany iki müň ýigrimi iki, iki müň elli ikinji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy esasynda durmuşa geçirilýär, halk hojalygynyň dürli ugurlary, bilimde, ylymda, oba hojalygynda, saglygy goraýyşda, senagatda giň gerimli işler amala aşyrylyp, ajaýyp zähmet üstünlikleri gazanylýar. Elbetde, taryhyň altyn sahypalaryna ýazylan iki müň ýigrimi dördünji ýyl Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýyly turuwbaşdan bir şatlyk-şowhuna, dabaralara, ajaýyp zähmet üstünliklere, bir göwün guşuny ganatlandyrýan ajaýyp zähmet ýeňişlerine beslenip, türkmen halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Ýylyň özi tutuşlygyna türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy şygry esasynda bir atlandyrylyp, elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Gündogaryň beýik akyldary, söz ussady Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasyny öwrenmäge we ony dünýä ýaýmaga nusgalyk işler amala aşyryldy. Elbetde, şahyryň döredijiliginde diňe bir türkmen halkymyz üçin däl, eýsem, dünýä halklary üçin bir parahatsöýüjilige, agzybirlige, jebislige, asudalyga çagyrýan bir ajaýyp setirleri, elbetde, şahyryň diňe bir halkymyz üçin däl-de, umumy adamzat kalbynyň şahyry hökmünde ykrar edilýändiginiň subutnamasy. Iki müň ýigrimi dördünji ýylyň tamamlanyp barýan günlerinde hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Çuňňur zehininden, ýiti akyl-paýhasyndan syzylyp çykan Magtymguly dünýäniň akyllary atly kitabynyň halk köpçüligine gelip gowuşmagy hem, elbetde, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň bir üstünlikleriniň has-da üstüni ýetirdi. Elbetde, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bu ajaýyp kitabynda hem bütin dünýäniň akyllary Magtymguly Pyragynyň baý döredijilik mirasyny öwrenmekde, Şahyryň goşgularyny öwrenmekde alnyp barlan işler dogrusynda şu günki günde ýurdumyzda Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasyny öwrenmekde alnyp barylýan işler babatynda we iki müň ýigrimi dördünji ýylda bir ýerine ýetirilen işler, geçirilen halkara derejesindäki bir ylmy-amaly maslahatlar, şahyryň döredijilik mirasyny bir öwrenmekde alnyp barlan işler babatyndaky gymmatly maglumatlaryň getirilmegi, Şonuň bilen bir hatarda, Magtymguly Pyragynyň döredijiligini öwrenmekde bir dünýä nusgalyk işleriň alnyp barlyşy babatynda aýratynlykda bellenilýär. Şeýle-de, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň tamamlanyp barýan günlerinde, has dogrusy, ýigrimi ýedinji dekabrda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň gatnaşmagynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde, ýagny Täze ýylyň şygaryny, Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly şygary astynda we onuň nyşanynyň kesgitlenmegi, elbetde, türkmen halkymyzy has-da buýsandyrdy. Sebäbi, hemişe halkymyz hoşniýetlige, birek-birek bilen dost-doganlyga, halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna pugta eýeren halkymyz bar. Şonuň esasynda-da şu günki günde-de Türkmenistan döwletimiziň içeri we daşary syýasatynda dünýä döwletleri bilen dostlukly doganlyk gatnaşyklaryny ýola goýmaga, dost-doganlyk köprüsini berkitmäge aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şonuň esasynda-da, ýagny iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi birinji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň ýetmiş sekizinji sessiýasynyň altmyş üçünji plenar mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça, ýagny iki müň ýigrimi bäşinji ýyly Bütin dünýäde Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly atly Kararnamanyň hem kabul edilmegi, şeýle-de on ikinji dekabr Halkara Bitaraplyk güni şular ýaly Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan birnäçe bir Kararnamalaryň yzygiderli ýagdaýda kabul edilmekliginiň özi biziň ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk derejesine esaslanmak arkaly Dünýä döwletleri bilen dostluk, doganlyk, halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugta eýerýändiginiň aýdyň subutnamasy. Dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, birek-birek bilen hoşniýetli gatnaşyklary berkitmekde alyp barýan işleriniň nusgalyk derejä göterilýändiginiň subutnamasy bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda bu günki günde dünýä döwletleri bilen halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, şeýle-de dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklary, diplomatik gatnaşyklary yzygiderli ýagdaýda berkidilýär, has-da ösdürilýär. Munuň özi bolsa milli ykdysadyýetimiziň dürli-dürli ugurlarynda halkara derejesindäki gatnaşyklaryň esasynda ösüşleriň, özgerişlikleriň amala aşyrylyp, zähmet üstünlikleriniň gazanylmagyna doly mümkinçilikleri, şertleri döredýär. Bular babatynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkymyza peşgeş beren ajaýyp kitaplarynda-da özüniň beýanyny tapýar. Şonuň bilen bir hatarda, biziň geçmiş taryhymyz, milli gymmatlyklarymyz, baý däp-dessurlarymyz, Şu gün köwne çenli gelip ýeten birnäçe bir ata-babalarymyzdan gelýän ýol-ýörelgelere aýratyn uly ähmiýet berilýär. Şu nukdaýnazardan ugralnanda, hoşniýetlilik, hoşamaýlyk, birek-birek bilen gatnaşyklaryň yzygiderli ýagdaýda pugtalandyrylmaklygyna-da ähmiýet berilýär. Hususanam aýdylanda, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň Änew müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet atly kitabynda-da, Şeýle-de gadymy Änewiň şöhratly taryhy aýratynlyklary, ol ýerde tapylan bir gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylan taryhy tapyndylar dogrusynda gymmatly maglumatlaryň getirilmekligi hem sözüň doly manysynda biziň geçmiş taryhymyza goýulýan belent hormat-sarpadan habar berýär, şu günki ösüp gelýän ýaş nesilleriň hem milli gymmatlyklarymyzy öwrenmek, hem geçmiş taryhymyzy öwrenmek, şonuň bilen bir hatarda merdana ata-babalarymyzdan gelýän ýol-ýörelgeleriň dowamat-dowam bolup gelýänini aýratyn uly ähmiýet berilýändiginiň subutnamasy bolup durýar. Ýurdumyz ata-babalarymyzdan gelýän ýol-ýörelgeleriň esasynda has-da ösdürilýär. Şonuň bilen baglanyşykly hem ynha täze ýyly iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip bütin dünýäde ykrar edilmeginiň özi hem biziň her birimizi buýsandyrýar. Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, welaýatlarda, etraplarda, oba, kentlerimizde, ýurdumyzda hereket edýän ýokary okuw mekdeplerinde birnäçe maslahatlar, aýdym-sazly dabaralar geçirilýär. Munuň aňyrsynda halkymyzyň agzybirligi, jebisligi, bitewüligi, parahatsöýüji halkymyzyň Şu günki günde alnyp barylýan işlere ýokary derejedäki hoşallygyny duýmak bolýar, sebäbi ata-baba gelýän hoşniýetli gatnaşyklar bu günki günde hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda dowamat dowam bolup gelýär. Ýurdumyzda maksatnamalaýyn işleri amala aşyryp, türkmen halkymyzy ösüşlerden ösüşlere, ýeňişlerden ýeňişlere sary bedew bady bilen öňe alyp barýan

Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlary aman bolsun, her bir alyp barýan işleri, döwletli tutumlary elmydama rowaçlyklara beslensin, iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly ösüşlerden ösüşlere, ýeňişlerden ýeňişlere beslensin!

Eziz watandaşlar na biz gepleşigimizi ýenede söhbetdeşik arkaly dowam edýäs. Biziň häzirki söhbetdeşimizem Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň uly molymy Ýazgeldi Saryýew. Ýazgeldi molym ina biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Ina mälim bolşy ýaly biziň döwletli diýarymyzda täze iki müň ýigrimi bäşinji ýylymyzyň bir şygary Halkara parahatçylykga ynanyşmak ýyly diýip yglan edildi. Elbetde şu mynasybetlem ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly siziň ýokary okuw mekdebiňizdede Dabara geçirilip dur. Elbetde bu dabara dowam edip dur. Dabarada na çykyş edenler ýurdumyzda bir alnyp barlan işler, ýetilen üstünlikler barada, elbetde şeýleden ha siziň öz ýokary okuw mekdebiňiziň bir aýdym-saz toparynyň çykyşlary boldy. Elbetde şular ýalak bir döredilen şertler, ýurdumyzda bir parahatçylygyň bolmagy, agzybirligiň bolmagy, ýaşlarymyzyň döwrebap ylymly-bilimli bolmagy biziň her birimizi buýsandyrýar. Ynha siziň özüňiziň şu Täze ýyl mynasybetli Bir arzuwlaryňyzy eşitsek, şeýle-de öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr. Şolar dogrusynda, esasanam ine şu geçirilen dabaranyň bir ähmiýeti barada siziň berjek täsirli gürrüňleriňizi diňlesek. Berkarar döwletiň täze ýaman galkynyşy döwründe eziz Diýarymyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Ine, asylly däbe görä, her ýylda biziň Ýylymyzyň bir döwlete, ýagny şygaryň atlandyrylmagy-da, elbetde, indi bir aýratyn bellenmäge mynasyp. Ine, şu ýylyň özi, ýagny iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ýygnanyşmak ýyly diýlip atlandyrylmagynda örän çuňňur many-mazmun ýatandyr. Çünki eziz Diýarymyz iki müň ýigrimi bäşinji ýylda hemişelik Bitaraplygynyň, ýagny otuz ýyllyk baýramçylygyny uly dabaralary besläp, belläp geçer. Gahryman Arkadagymyzyň, ýagny il-ýurt bähbitli başyny başlan örän bir öňdengörüjilikli, parasatly syýasatlary bu günki gün peder ýoluny dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda üstünlikli dowam etdirilýär. Ine, görşümiz ýaly, eziz Diýarymyzyň sebit döwletleri bilen, dünýä döwletleri bilen, özara bähbitli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny barha ösdürmegi, elbetde, biziň ýurdumyzyň dünýäde parahatçylyk söýüjilikli syýasaty alyp barýandygynyň bir aýdyň subutnamasydyr. Ine, şu ýylyň özüni hem, ýagny Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip atlandyrylmagy tutuş ýagny halkymyzy begendirdi. Ine, şu mynasybetli Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, şol sanda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde hem bir dabaraly maslahatlar, duşuşyklar geçirilýär. Ine, şu gün biziň Baýry ýokary okuw mekdebimizde hem Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly mynasybetli professor-mugallymlaryň talyp ýaşlarymyzyň gatnaşmagynda bir dabaraly aýdym-sazly maslahat geçirildi. Mälim bolşy ýaly, iki müň ýigrimi dördünji ýylyň ýigrimi birinji martynda ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy, ýagny biziň ýurdumyzyň başlangyjy bilen iki müň ýigrimi bäşinji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etdi. Elbetde, Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren örän möhüm başlangyçlary, ýurdumyzyň öňe sürýän örän möhüm teklipleri Birleşen Milletler Guramasynda hem uly goldawa mynasyp boldy. Ine, hormatly Prezidentimiziň öňe sürýän möhüm başlangyçlary bu günki günde dünýä jemgyýetçiliginde uly goldaw tapýar. Ine, biziň ýurdumyza, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň ýaňy-ýakynda hem Merkezi Aziýa, parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy atly Kararnamany kabul etmekliginiň özi-de biziň ýurdumyza alyp barýan daşary syýasatyna örän uly hormat goýulýandygynyň bir aýdyň subutnamasy bolup durýar. Şeýle-de biziň ýurdumyz häzirki wagtda dünýäniň birnäçe döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny has-da ösdürýär hem-de abraýly halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Şeýle abraýly guramalaryň biri bolan Birleşen Milletler Guramasy bilen, onuň düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmekde biziň ýurdumyzyň alyp barýan işleri dünýä nusgalyk derejededir. Şeýle-de ýaňy-ýakynda hormatly Prezidentimiziň ýiti zehininden syzylyp çykan Magtymguly, dünýäniň akyldary atly kitabynyň bir halkymyza gowuşmagy ulus-ilimizi begendirdi. Çünki hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny ylmy esasda öwrenmekde, dünýä ýaýmakda Örän giň gerimli işleri durmuşa geçirdi. Ýagny geçen ýylyň özünde ýurdumyzda şeýle-de halkara derejesindäki örän möhüm bir çäreleriň geçirilendigini aýratyn bellemek gerek. Türkmen halkynyň görnükli ogly Magtymguly Pyragynyň edebi döredijiligini bir öwrenmekde, ony aýawly saklamakda, şeýle hem geljekki nesillere ýetirmekde alnyp barylýan işler aýratyn bellenmäge mynasyp. Çünki hormatly Prezidentimiz, ýagny Magtymguly Pyragynyň edebi döredijiligini wagyz etmekde hem-de ony ylmy esasda öwrenmekde iňňän köp işleri durmuşa geçirdi. Geçen ýylyň özünde, ýagny Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygy mynasybetli gözel paýtagtymyz Aşgabatda halkara forumyň geçirilmekliginiň özi muňa dünýäniň birnäçe döwletleriniň Döwlet ýolbaşçylarynyň, baştutanlarynyň gelip gatnaşmaklary, elbetde, beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň edebi döredijiligine dünýäde uly sarpa goýulýandygynyň bir aýdyň subutnamasydyr. Ine, şu mynasybetli Magtymguly Pyragynyň döredijiligini ylmy esasda öwrenmekde, ony dünýä ýaýmakda, wagyz etmekde, ony aýawly saklamakda, onuň edebi mirasyna degişli maglumatlary toplamakda bitiren işlerini göz öňüne tutup, birnäçe, ýagny alymlara, magtymgulyşynaslara, ýagny Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygy mynasybetli ýubileý medallary hem-de nyşanlary bilen sylaglandylar. Elbetde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň şöhratly taryhyny, maddy hem. ruhy mirasymyzy, Magtymguly Pyragynyň edebi döredijiligini öwrenmek babatynda örän giň gerimli işleri durmuşa geçirýär. Şu ýylyň şygary bolan, ýagny Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly ýurdumyzyň birnäçe raýatlaryndan, şeýle-de Halk Maslahatynyň wekillerinden, Şeýle-de ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik birleşiklerinden, zähmet toparlarynyň raýatlarymyzdan gelen teklipleri öwrenilip, şu ýyl, ýagny iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip atlandyryldy. Elbetde, munuň özi biziň ýurdumyzyň hoşmeýilli, oňyn bitaraplyk syýasatyny alyp barýandygyny we dünýäde parahatçylyk söýüjilikli syýasaty wagyz edýändiginiň bir aýdyň subutnamasy bolup durýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzy, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, mähriban ildeşlerimizi iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň şygary bolan Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip atlandyrylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Ine, iki müň ýigrimi bäşinji ýylda hem eziz Diýarymyzyň ähli ulgamlarda mundan beýläk hem uly ösüşleri gazanmaklygyny, Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli işleriniň elmydama rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw edýäris. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli alyp barýan işleri, Elmydama rowaçlyklary beslensin. Sag bol Nyýazgeldi mugallym arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde biziň täze iki müň ýigrimi bäşinji ýylymyzyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan edilmegi biziň her birimiziň kalbymyzda buýsanç döretdi. Türkmen halky gadymy döwürlerden bärem şy doganlyk dostluk gatnaşyklarynyň berkemeginde agzybirligiň bolmagynda maşgala abadançylygyň bolmagynda bir uly işler alyp baran halklaryň biri bolup durýar. Ynha bu ýylymyzdada Uly ösüşleriň, özgerişleriň, agzybirligiň boljagyna biz tüýs ýürekden ynanýas. Size-de, ine, şu alyp barýan işiňizde mundan hem beýläk üstünlikleriň, rowaçlyklaryň ýar bolmagynam arzuw edýäs. Sag boluň!

Mähriban teleworjiler ne Garaşsyz Diýarym gepleşigimiziň şu günki sanyna size ýetirmek islän söhbetli hem-de şekilli görnüşlerimiz şulardan ybarat. Gepleşigimiziň ahyrynda biz ýene bir ýola size ähli gowulyklaryň, şowlulyklaryň ýar bolmagyny arzuw edýäs. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyz hormatly Prezidentimiziň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, döwlet ähmiýetli, il bähbitli alyp barýan işleriniň mundan hem beýläk rowaçlyklara, üstünliklere beslenmegini tüýs ýürekden arzuwlap, gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de Altyn asyr Türkmenistany teleýaýlymynda didarlaşýançak, häzirlikçe hoş wagtyňyz!